Abusuafo ɛma mo nyinaa adwo ɛma obi biaa akwaaba de ba Ghana pono abie so ma menya kwan atena ase ɛɛ mo nsɛm biaa ɛɛ mo de aba ba no ɛna yasɔ mu deɛ mo bɛka ɛna yɛbɛyɛ ɛwɔ Ghana pono abie so nti ɛnɛ no yɛbɛsan ahwɛ ɛyɛ noise pollution obi sɛ environmental ɛɛm noise anaasɛ environmental pollution ɛnɛ ɛno asɛm biom ɛna yɛpɛ sɛ yɛka messages ɛbaeɛ no yɛbɛ readi kakra ɛde ama amanfoɔ Na ɛnyɛ me nko ara na medi ɛyɛ saa nkɔmmɔ yi. Yɛbɛfa animdefoɔ wɔ mmɔnten na yɛatie wɔn ano asɛm na me ankasa nso me nua ka me ho wɔ fie ha. Yɛbɛdidi dibea. Nnura no, yɛse mamboroboro so yiye. Ɛɛ, mede centre around just some few people nti ɛwɔ sɛ yɛcute across, yɛse kan no twa afanu nyinaa na yɛhwɛ dedeyɔ wɔ ɔman Ghana. Yɛreba abɛdi Ɛyɛ twenty twenty yɛbɛsrɛ sɛ yɛde srɛdeɛ baako a yɛn mpaninfoɔ bɛtumi ayɛ ama yɛn ɛne sɛ wɔbɛhwɛ ɛyɛ nnɔn nso na randomly wei deɛ mefa ɛyɛ Ghana pono na mase obi biara a wɔredi ne birthday sɛ wo a wopɛ sɛ mekyɛ wo cake from my hands are blessed school of catering no wobɛtumi afrɛ wo a kyɛsɛ mennim wo ara deɛ but Erm, yegu so a yɛyɛ program no ara mu no, mɛtumi afrɛ wo na Friday, ɛnyɛ nnɛ, Fiada Nyankopɔn yɛ adom a, but mo a mobɛfrɛ me ɛndɛ no, mɛhwɛ mu na masa mu na erm, yɛafa baako, yɛafa baako. Mempɛ sɛ meyɛ ɔbaa anaa barima, but deɛ Nyankopɔn ɛ-ɛ-ɛ-ɛbɛ shine ne way ato no so biara no, na ɛyɛ wo birthday no ɛndɛ no, Daily TV, ne My Heart Are Blessed. Sɛ Fiada, wobɛtumi afrɛ yɛn studio lines no bi na woaba abɛgye wo cake from Daily TV and My Heart Are Blessed na ɛresɔ yasene saa ama yɛne wo adi wo birthday no fɛfɛɛfɛ. Na ansana no, na sɛdeɛ mekaeɛ sɛ mo request ɛne messages, emails akɛseɛ a ɛndɛ mo asɛnde yɛn nti na ɛwɔ sɛ yɛtena ase ɛnnɛ so so na yɛka noise pollution. You said sɛ we just can not tackle one topic and leave it eh unturned. Kyerɛ saa sɛ yɛabrobro ani so kɛkɛ, yɛbrusi brusi kuro no nti ɛnnɛ yɛba bɛmia na yɛahwɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi a enforce yɛn laws no. Mede aseda kɛseɛ rekɔ ma me proud sponsors ɛyɛ Onga sɛ anwummerɛ yi aduane biara a wobɛyɛ ama ɛyɛ wo mma w'awofoɔ, wo kunu anaasɛ wo yere biara no, wohia ɔnga na aduane no atumi akɔ n'anim. Na afei nso wowie so saa no a, na wobɛhia nsuo. Nsuo deɛ ɛno ara ne daily water. Wopɛ bi atɔn na wopɛ bi atu koraa no a, wohu mia wobɛtumi atu bi. Anaasɛ wofrɛ ɛyɛ daily water 03 0302 915064 so a, wobɛnya Daily Water na wo nso so woanya adwuma ayɛ anaasɛ wo parties ahodoɔ akɛseɛ deɛ order a ɛsam hɔ a ɛhwehwɛ Daily Water no is just amazing yɛda Ghanafoɔ nyinaa ase sɛ moasɔ yɛn mu saa eh, yɛse yɛda ase ebi nso so nsan bra biom na Tasty Tom Jollof Mix sɛ eh, nea ohia ne oil kakraa bi na wode wo nsuo agu mu na wode ɔmo agu mu na wode spice no ato mu bohu sɛ wo jollof no sɛdeɛ ɛteɛ biara no ne hwa duru abɔnten ma amansan nyinaa te bi. Nti Tasty Tom susu sɛ anwumerɛ yi sɛ wobɛyɛ jollof deɛ a na kyerɛ sɛ wohia Tasty Tom jollof mix. Mɛsrɛ mo aa ɛnyɛ ado, wo a wohwɛ yɛn wobɛtumi aka akyerɛ wo nua bi sɛ Ghana pono abue Ma menya kwan atena dwam. Me ne mo ara na ɛyɛ program don't forget. Wo problem biara nso so wɔ hɔ na apɛ sɛ yɛka ho asɛm nso so ma wo a, wobɛtumi nso so afa saa akwanya wei so na wode aba yɛbɛyɛ justice to it. Adɔfo metwa me ho tew aba. Mesrɛ wo nkɔ nnyaw me na yɛba a yɛasan atoa yɛn nkɔmmɔ no so. Nnora ada baabi a agya siiɛ no, yɛafa no ɛnnɛ rebɛtoa so. Metwa me ho aba seesei ara.

Mepa mo kyɛw, sɛ wo ba te fie, wawie sukuu na ɔte fie a, fa no bra na yɛntete no. Yɛyɛ aduane, yɛyɛ decor, yɛyɛ pastries, cakes a wohu wɔ ha nyinaa, yɛn ara na yɛyɛ. Nti mɛsrɛ mo, bere a mo mma awie sukuu a wɔtete fie no, momfa wɔn mmra na yɛntete wɔn. My hands are blessed, it is possible.

Abusuafo ɛma mo nyinaa akwaaba. Medase bebree sɛ wo twɛɛ me ma me kɔtɔn adeɛ baeɛ. Ghana pono abie na mo ani gu so a mo rehwɛ yi. Na ɛnɛ mo ankasa ɛyɛ popular request, messages aba, email kura ɛyɛ me nwanwa sɛ Ghana ha no yɛhwehwɛ wo a kyerɛ sɛ yɛnhuu wo ya wo se wate which ever way no obi atumi anya yɛ email address, yɛn WhatsApp, my personal ɛyɛ me messenger ankasa messages no wɔ mu sɛ Mmerɛ a na wɔpɛ ɛyɛ asɛm a ne yɛka noise pollution nti ɛnɛ no sɛ yɛbɛtumi asan a stress on it biom a ɛyɛ adeɛ a ɛha yɛn nyinaa and it's not just coming from Christians anaasɛ Muslims sɛ sɛ meka sɛ mepɛ sɛ mehu no sɛ ɛyɛ yɛn nnipa na ɛha yɛn not sɛ obi belong to any religion asɛm ne yɛka ɛyɛ adeɛ a Yɛ ha yɛn nyinaa bi. Nti ansa na mɛkɔ ɛyɛ yɛn message no so na mɛyi ɛyɛ me nua akyerɛ no na kyerɛ sɛ meka ɛyɛ message a ɛyɛ ɔhwɛfoɔ anaa ɔdɔfoɔ baako a ɔhwɛ Ghana pono de sɛne yɛn na yɛwie a yɛdi yɛn nkɔmmɔ no. Nti for some time nam some parts of Accra seem not to go a night without a sexy music from speakers on the street, a pubs and from some churches.

noise ɔse for some reason ma me mbɔ ne din me wura me mbɔ wo din but nkɔmɔ no ara na yɛ bɛ gu so a yɛ bɛ di me ne me nua kofi boate kofi eh kofi boaten abɔ me din de baabi ɔwɔ bi aba kofi tawia na ɛwɔ aha sei a wɔno nam mbɔnten bi de asɛm wei to ne ho so sɛ no Sɛdeɛ wɔn su frɛ Daily TV ɛnnɛ program yi deɛ na kyerɛ sɛ wayɛ mu, wakɔ abɔnten akɔhwehwɛ deɛ wɔse yɛhia nyinaa. Nti Kofi eh mema wo adwo de ba Ghana po. Na sei mehu wo wɔ Ghana pono so akye dɛ makye nko ara na ayɛ a wɔkye me eh de me kɔ makye so. But Ghana pono abue yɛhia ayɛ a na yɛhia eh wo research yi bi ayɛ a woyɛeɛ no. Yɛreka noise pollution anaasɛ environmental pollution a, mesrɛ wo fa yɛfa mu bi, yɛn effects ne message yi a yɛn Wura ɛtwerɛ brɛɛ yɛn yi, what do you make of it?
Meda ase na yɛbɛkyea obi a ɔrehwɛ yɛn biara. Sɛ yɛka sɛ Noise pollution a, sɛ yɛka sɛ adeɛ a ɛyɛ noise a, ɛyɛ nne bi a ɛyɛ nne, na yɛde pollution no ka ho a, ɛyɛ nne bi a wompɛ sɛ wote. Anaa obi bɛka no sɛ dede. Ɛsono dede na ɛsono sound. Sound no yɛ biribi te sɛ, mfa no sɛ ɛnne, not necessarily voice, but. adeɛ bi a ɛyɛ dede menka no dede because akanni ka sɛ ade yɛ dede a na kyerɛ sɛ it's unnecessary.
Mhm. Mm, wodwan maso mu. Ahaa. So ka sɛ asɛm a woka kyerɛ me no yɛ dede a na kyerɛ sɛ ɛho nhia no. Ɛho nhia kyerɛ sɛ aboro deɛ ɛsɛ sɛ ɔte ne so. but ɛyɛ different from environmental pollution environmental pollution ni deɛ ɛno deɛ ɛno yɛ very big ɛhɛn ne mframa ne saa wisie ne ɛɛm plastic ne ade ade a ɛhɛn but ɛnɛ wei na yɛka ho asɛm a ɛyɛ noise pollution no ɛno no yɛ dede bi a yɛfii sɛ ɛho hia mma nipa aso dede a ɛho nhia mma nnipa aso. Na nhwehwɛmu akyerɛ sɛ mfeɛ bɛyɛ dua ɛfiri mfeɛ bɛyɛ aduasa ɛde reba yi nyinaa no dede adɔɔso wɔ yɛ man yi mu ɛnyɛ nkran nko ara kumase takoradi ɛne baabi a Nnipa di ne nnwuma bebree. Ebi wɔ hɔ a ɛnyɛ Kumasi Takoradi deɛ but ebi a wowɔ kuro bi so a, obi de ne machine bi asi hɔ a ɔyɛ dede, ɔbobom gbigbirigbigbirigbigbirigbigbiri. Ebi a ɛyɛ asɔre, ebi yɛ sɛbesɛbe ɛyɛ Nkramu asɔredan. Ebi wɔ hɔ a na ɔde chainsaw bi akɔhyɛ ewira mu na ɔrebu Wɔ bere a ɔbɛn woɔ. Enti saa nne no anaa adeɛ no a wompɛ sɛ wote wɔ w'aso mu no a ɛreyɛ no, ɛno na yɛfrɛ no sɛ ɛyɛ dede. Ba sɛ wogye tom deɛ a, ɛnneɛ ɛnyɛ dede mma wo. Enti yɛpa kyɛ sɛ dede biara ne adeɛ a ɛnhia sɛ w'aso no bɛte na ɛreteɛ. na ɛyɛ dede. Sɛ sɛ mekasa na meyɛ dede, mekasa na ɛboro sɛdeɛ ɛwɔ sɛ mekasa soɔ no koraa a, Ɛhɛn. ɛtumi ma Yes, ɛyɛ yes, dede. yes. Na effect bi ne dɛn? Ɛno a na No, you me. see, yɛwɔ, yɛwɔ ɛ, adeɛ a yɛde susu nne, wahu, anaa sound, anaa noise. Adeɛ a yɛ, yɛ, yɛ, yɛde susu. Nti nyɛ obiara aso biara na ɛsɛ sɛ ɔte deɛ woreyɛ no. Ebi wɔ hɔ a na ɔrebɔ dawuro. Dawuro no a ɔrebɔ no, obi bɛn no a, ebia na ɛnyɛ dede ma no. But wogyina baabi a, ebetumi ayɛ dede ama wo. Sɛ wo ne obi redi nkɔmmɔ na obi rebɔ kyɛnse mu wɔ baabi a, yehu no sɛ ɛyɛ dede de ma wo. Ɛtumi wɔ so kyan. Ahaa.
Na dede no, yɛwɔ nneɛma bebree wɔ ho sɛ time a ɛsɛ sɛ

Wahu? Enti, baabi te sɛ pub, awia yɛwɔ ne, ne level a ɛsɛ sɛ ɛkɔ, na anwummerɛ nso ɛsɛ sɛ ɛkɔ. Sɛ yɛhwɛ residential areas a, an, anwummerɛ, an, day time no, sɛ wobɛyɛ dede koraa no a, ɛsɛ sɛ ɛdu 55 decibel. Awia.
Awia.
Na anwummerɛ nso so, Anwummerɛ nso yɛ 48 decibel. Okay. Eh, eh, yes, saa na ɛsɛ sɛ ɛdi. Ɛnna deɛ yɛ sa baa saa. Ɛboro saa, ɛboro, ɛboro, ɛboro, ɛboro, but wontumi nfa w'ani nsusu sound because sound no wonhu, aha, w'aso na wode ɛteɛ. But yɛntumi nka sɛ baabiara bɛyɛ te sɛ Asamaado, sɛbi Asamaado koraa no wokɔ hɔ nom a, wobɛte sɛ ɛɛm, nnomaa esu wɔ hɔ. Ewiase mu ha baabi a Ɛyɛ dinn paa wokɔ Amerika man mu a yɛfrɛ no Anechoic Chamber of Ophelt, ɛyɛ lab bi wɔ Amerika. Ɛhɔ nom no sound biaa nni hɔ, the whole world baabi a ɛyɛ dinn paa no no. Wonya duru hɔ a wote sɛ w'akoma koraa ɛɛbɔ wɔ wo mu gum gum gum gum gum because dede biaa nni hɔ. That is the only place a eh, eh, asamado sɛ asamado duru hɔ a na eh, dede ni hɔ dede eh, eh, ma, eh, dede ni hɔ ma sɛbi nipa na wawuo no na wɔ a wokɔ hɔ deɛ ɛyɛ den a sɛbi dede ɛbɛwɔ hɔ ama wo nti ɔman biara bɔ mmɔden ara sɛ ɛnam sɛ ɛha adwene nti no ɛha adwene no nti no ɛsɛ sɛ ɔm- ɔm- ɔman biara bɔ mmɔden ara sɛ ɔbɛte dede so sɛ yɛkɔ commercial areas a Te sɛ ɛɛm abos abosuo ɛ ɛ yɛfrɛ no sɛn ɔkan hyi mu ne ɛha baabi saa no ɛɛm awia ɛsɛ sɛ anyɛ yɛ koraa no ne level no dede ne level no ɛyɛ bɛɛ sixty five ɛna anwummere nso akɔ sixty. Nti wotumi si sɛ anwummerɛ deɛ no ɛba fam deɛ ɛhwɛ no nyinaa kyerɛ sɛ anwummerɛ deɛ no nyinaa no ɛsɛ sɛ ɛhɛn because nipa akɔ fie a ɔkɔ akɔdwen ne ho na yɛn deɛ anɔpa o awia o anwummerɛ o yɛmfa ho sisi a wobɛkɔ no obi a ɔyɛ corn mill no saa bere no adwuma da so si so Ɔbɛyɛ saa ara kɔsi sɛ adwuma a ɛnnɛ ne nsa kaeɛ no, ɔbɛyɛ ne nyinaa awie. Corn meal yi a woka yi, ɛno ne me maame te fie wɔnte aseɛ. Ɛno ne ne. Afidie no a yɛde yam aburo no. Aburo deɛ no. Ebi nso wɔ hɔ a yɛde yɛ yɛde yam ɛmo. Na research a yɛayɛ no. Fufuo deɛ bɛka ho. Fufuo nso deɛ ka ho. Fufuo deɛ ka ho but fufuo no deɛ ɛyɛ ɛyi no electric no. Ɛno deɛ ɛyɛ me sɛ ɛnyɛ dede biara saa. Na baako bi a yɛde motor bɔ ho. Ɛno na ɛyɛ a na ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ dede paa ɛyɛ a na ɛyɛ dede paa nti de ɛɛ dede no deɛ egyina hɔ ma baabi a wowɔ no na nipa no dwuma a ɔredie nhwehwɛmu a yɛ yɛayɛ kyerɛ sɛ ɔman mu ha wɔn a dede ɛtaa ha wɔn paa wɔn asom yɛ wɔn a wɔtwa blocks. wɔn a wɔtwa blocks block adwuma no na wɔn a wɔyɛ nnua ho adwuma sɛ bi a carpenter a ɔrepae ntaaboo no ha chainsaw operators ne saa nkurɔfoɔ mu yusu machines akɛseɛ akɛseɛ akɛseɛ no caterpillar obiara a ɔtaa twi caterpillar bulldozers ne machines akɛseɛ no saa nkurɔfoɔ no ɛyɛ a na wɔn nhwehwɛmu akyerɛ sɛ ɛyɛ a na wɔn aso ɛtaa ɛhɛn ɛtaa ha wɔn paa because of saa dede no. na ɛwɔ no nsunsuaeɛ bebree. Yes. Ɛnyɛ mmoa nko ara, ɛnyɛ sɛbisɛbi nnipa nko ara, na mmoa koraa no ɛtumi ha ɛɛm ɛtumi ha wɔn wɔ ho. Sɛ yɛhwɛ biribi te sɛ ɛɛ nnipa abrabɔ mu a, sɛ baabi a dede wɔ biara a nnipa wɔ biara no, yɛse ɛha w'aso. Deɛ ɛdi kan paa hwɛ w'aso. Enti na sɛ dede wɔ baabi na obi retwa mu a, na n'ani nnye dede no a woreyɛ no ho a, na ɔde ne nsa asi n'aso. Because ebi wɔ hɔ, ɛkɔ wo drum no mu. Ɔho, ɛnyɛ nipa biara na n'ahoɔden bɛtumi agya. Sɛ wokɔ aburokyire a, baabi a dede wɔ paa no, obi reyɛ adwuma wɔ hɔnom a, na yɛde ade akatakata, ɛde ahyehyɛhyehyɛ n'aso. Nso wɔn deɛ safety measures no, Ɔmo fa no very serious. Sɛ ɔyɛ adwuma construction site a na bi a ɔde kyɛ akata ne ti. Yɛn deɛ saa nneɛma yi ɛmfa yɛn ho. Obi ɛɛyam sekan ɛyi ɛ sekan yi machine a ahaa ɔɔse ano. Ɛmfa ne ho koraa na ɔɔyɛ. Ne nyinaa nso sɛ saa adwuma yi me fa no sɛ sɛbi woyɛ young guy w'atra woyɛ bɛɛ eighteen years wobɛyɛ adwuma yi ara bɛɛ thirty to forty years. Afei wobɛhu sɛ na wo nnya problem Ɛwɔ w'asom, ahaa. Nti ɛyɛ adeɛ a deɛ ɛdi kan paa no yɛ y'aso. Ɛbi wɔ ha a ɔyɛ adwuma wɔ big industry mu, wɔn use machines akɛseɛ akɛseɛ akɛseɛ akɛseɛ, wo wɔ hɔ ara da biara kurukukukukukukukukuku, sɛ yɛ ma break na wo ba abɔnten a, hwɛ feeling no, na wo kɔ dan mu hɔ nso a, hwɛ feeling no. Enti sɛ wowɔ adwuma bi mu saa no a, na woka ara na w'adwuma wura ntie a, deɛ ɛsɛ sɛ woyɛ ne sɛ wokɔbɔ YPA foɔ amanneɛ anaa AMA anaa Metropolitan Assembly ni biara amanneɛ sɛ sei na yɛfesi wɔ yɛn adwuma. Yɛsrɛ mo ara mommra mmɛ measure yɛn noise level no mfa mma yɛn. Ahaa. Nti wɔba a, wɔbɛtumi asusu, wɔbɛhu sɛ moyɛ dede anaa monyɛ dede. Ɛbɛha nnipa ano anaasɛ ɛrenha nnipa ano. Ɛna yɛwɔ biribi nso yɛfrɛ no reduced cognitive function. Mhm. Ɛno no yɛ wonim sɛ sɛ yɛadwen asɛm no te dede no nyaa ba w'aso mu a na akɔ w'adwene mu. Enti adwene nso hia sɛ ɔno nso no ɔbɛyɛ adwuma. Na mmom te sɛ dede no kɔ n'adwene mu, ɛfa w'asom no na ɛkɔ w'adwene mu a, na ɛka kɔha w'adwene na ɛwɔ hɔnom no. Aha, nti wote hɔnom a, kakra bi bi a na oti paa o, kakra bi bi a na nneɛma bi sisisisi w'asom, sɛbe wo tiri mu ne adeɛ ma ɛha w'adwene. nti ne nyinaa no wodeɛ bɛka sɛ woayɛ used to obi wɔ hɔ bɛka sɛ o oh, me deɛ mm, ɛhɛn yɛayɛ used to yɛayɛ used to ahoɔ nyinaa no yɛ adeɛ a ɛha ɛha wo nipadua no papapapapapapa na ebi nso wɔ hɔnom a ɛma wo difficult in sleeping ebi wɔ hɔ a wote sɛbi asɔre dan bi akyi anaasɛ ɛɛm. Um, mosque bi akyi, anaa wote wo ne eh, machine bi a ɛyɛ adwuma anadwo ɛhyɛɛ wall. Ɛyɛ a na ɛha dwen paa. Sɛ lorry stations yi koraa bi. Yes, exactly. Lorry stations ne eh, pubs yi a yɛakeka yi. Me- Menim bi, some, eh, sɛ pub sɛ dɛn bi wɔ Awoshi market. Nkurɔfoɔ yi bɔ nnwom aa from bɛyɛ ten o'clock aa kɔsi sɛ adeɛ bɛkye. Nti sometimes yɛ mebisa wɔn sɛ, nti wɔn a wɔwɔ fie area mu hɔ no a wɔn wɔte
adɛn nti na wɔntumi nka ho biribiara na wɔbɛtena mu saa? Because boys yi bɛyɛ dede ato nnwom aa nti wobɛtumi ada. Me sometimes ɛyɛ a mede compare me ho because me da kakraa bi na sɛ sound bi unusual sound bi ɛfa m'aso mu pɛ na m'ani m'ani ate and to to be very difficult for people to sleep when it happens like that nti ɛyɛ saa na wɔayɛ sɛ stress wa stress up ayɛ sɛ wo ho ayɛ ɔbasaa wontumi nna wo so a wontumi nsɔre wo a wontumi nsiri pɛ wo so a wontumi ne kyɛ sɛ wo ho ayɛ ɔbasabasabasa pap but you see Obi wɔ fie ɔno nso ɔbɛka sɛ bi wɔ hɔnom a ɔtumi te ɔtumi tena sound system ho na wada. Ɔse ɔse w'anim kum a wosɔ. Ahaa w'anim kum a so nya baabi nna. Ɛno wɔ hɔ ɛno no deɛ no nipa no wohu sɛ mese ɛsono obiara ne ne suban ɛsono obiara ne ne suban but saa nipa no a wakɔ akɔ tena hɔ a sound no bum bum bum bum. Yɛwɔ awirie bi Wawe bi nti wɔnni ɔno ara mpo no ɔnim baabi a sɛbesɛbe baabi a ɔne nam ahaa ɔnim baabi a ɔne nam ɛwɔ mu sɛ ɔnte deɛ nanso no ne na n'aso no deɛ ɔte ɛna ɔnya ate ne saa nso a ɛkɔ n'adwene mu nti ebi a ɛda koro pɛ na ɔkɔda anaa na mmienu pɛ na ɔkɔda but sɛ woyɛ toɔtoa so a effect no deɛ wonya na ɛnɛ anaasɛ ɔkyena but Da bi wɔ hɔnom a, ɛyɛ den ara, ɛyɛ den ara a, ɛbɛtumi aba. Ɛna yɛbɛtumi anya eh, cardiovascular diseases. Sɛ bi a yakoma no nso no, aha, yakoma no nso ɛbɛtumi agye because sound no ɛbɛbɔ wakoma kpukpukpukpukpu. Wonim sɛ sɛ wotena machines bi a, even ɛyi koraa yi, sound system ne adeadeɛ a ɛyɛ a mbɔ yi, Sɛ wonam baabi, kaa koraa sɛ wote mu na sɛ nnwom a wɔbɔ no ɛyɛ dede paa a, wotumi sɛ na ɛgyegye wo yam. Ebi wɔ sɛ ɔgyegye me yam. Ne nyinaa no, ɛtumi keka w'akoma no a, wobɛtumi anya effect. Nneɛma a yɛreka yi, ɛnyɛ ɛnna asɛm na yɛreka o, but sɛ wotenatena ho saa kɔsi a, ɛbɛhaw wɔ dabi. Ɛno ho asɛm na yɛreka. Ɛnyɛ sɛ ɛnnɛ nko ara wogyina ho no na ɛyɛ, ɛbɛtumi anyɛ saa. Ɛna bi nso wɔ hɔ a ne emotions koraa tumi sesa. Da biara no ne bo bɛfu because dede no a moyɛ no. Ebi wɔ ha asɔredan bɛn ne dan akyi. Fiada anwummerɛ biara wɔyɛ all night. Papa ntumi nna. Ebi koraa na papa no koraa yare. Ebi koraa na maame yi yare. Nso wɔn bɛyɛ dede saa bɔ nsɛm abɔ nsɛm abɔ nsɛm abɔ nsɛm abɔ abɔ nsɛm. This time deɛ wɔbɔ wɔn nsɛm bi a ɛyɛ wɔn bɔ kpeekpeekpe kpeekpeekpe kpeekpeekpe ɛna wɔn bɛbɔ mu anɛ sɛ thirty minutes a wɔn bɛbɔ mu saa. Na wɔn yɛ ne sɛ. Wɔn wɔn bɔ mu sɛ sɛ paper no kura mu ti mi ti mu bɔ mu. Wɔn bɔ na wɔn kpeekpeekpe kpeekpe ɛbɛbɔ mu saa wontumi nna nti wonya emotional effect wote hɔ nom a na obu afu ho. Wahu. Obu afuw ho saa ne nyinaa tumi yɛ adeɛ bi a ɛha ɛha yɛn nyinaa ɛha yɛn nyinaa. Ɛna reproductive problems. Ɔbaa bi wɔ hɔnom a sɛbe ɔnyem. Na saa dedededededede no ɛrekɔ so nyinaa no na ɛha ne yafunu. Nhwehwɛmu ama yɛate aseɛ sɛ nkwadaa a yɛ yɛ wɔn maame ɛwo wɔn na wɔn bɛn baabi a dede wɔ no sɛ yɛwo wɔn a wɔn ni weight. Ahaa ɔmo weight no yɛ nketenkete nketenkete nketenkete nkete. Me ba bi deɛ neɛ neɛ neɛ yɛwura ma wo ba no. Ɔho nti dede no sɛ waa nso ade a wo te ho sisi a na adwuma a wo yɛ sisi a no wo yɛ sɛbi obi a wafa yɛ funu na wo te baabi saa a ana wo adwuma a wo yɛ no saa na ɛte a mesrɛ wo a bɔ mmɔden a sɛ sɛ ɛkwan bi wɔ hɔ a betumi afa so na noise level no aba fam a, anka wo ara ankasa nso no, sɛbe ɛbɛtumi, ahaa, ɛbɛtumi aboa wo. Nti sɛ woyɛ ɔpefoɔ na wote baabi saa a, wote baabi a machines dedededededededede, ɛnti na aburokyire se sɛ baabi a industrial areas no, sɛ woyɛ ɔbaa na Wo woyɛ adwuma wɔ hɔ na wofa yafunu a, it yɛsesa wo firi baabi a wowɔ no ahaa na ɛde yɛha deɛ ɛneɛ mfa ho ɛneɛ sɛ wo na woyɛ cleaner wɔ hɔ nom a ɛneɛ wobɛtena hɔ ara kɔsi time a w'ankasa mpo wo wobɛka sɛ bia me mmra so. This time nso deɛ mmaa no koraa sɛ wɔn nyinsɛn a wɔn pɛ sɛ nine months no nyinaa bɛso wɔ hɔ sɛ first no anka wɔn bɛgye leave sɛ bia ɔnya bɛyɛ eight months a na wakɔ tena fie no ɔwo wia na wasan aba ebi wɔ hɔ nom a ɔno deɛ ɔpɛ sɛ ɔwo a ne nna no akyi no nyinaa na ɔ enjoy leave no Nti ɔnkɔ ara. Ne nyinaa no, ɛyɛ a na ɛha adwene pa ara. Ɛna sɛ, you see, yɛrehwɛ nnipa deɛ no, ɛn, ɛsɛ sɛ yɛhwɛ mmoa nso deɛ, baabi a dede wɔ. Sɛ woahwɛ a, ɛha mmoa, mmoa, mmoa bebree wɔ hɔ a wɔmpɛ dede. Aboa bi te sɛ apan. Ampan. Ampan. Wɔmpɛ dede. Nti wahu sɛ apan nenam baabi a wɔn a, wɔn sɛ wɔn kɔ a, wɔn kɔ in groups. Baabi a dede hɔ wɔmpɛ. Nti na mmerɛ bi sɛ ɔkae a, ɛɛm, 37 hɔ nom, nso hɔ na wɔn pɛ paa. Ɛhɔ nom na apart from sɛ bi a cars na ɛretwa mu ne adeɛ, dede bi a nhyɛ da nti na wɔn aka nnua no so. Mprɛ bi wɔn kɔ twitwa nnua no nyinaa ma. Na wɔn tu wɔn ase. Ɛhɛn, nso akɔsi aga, wɔn paa ma wɔn, wonim baabi a wɔn kɔɛ? Children's park. children's park ɔsɛ hɔ dede ni hɔ ne hɔ na wɔn kɔ gu yɛ nti mmoa bi te saa no ɛyɛ a wɔn wɔn pɛ baabi a dede ni nti sɛ wopam apan wɔ ha na ha na na mpan wɔ paa na ɛde industrial ɛyi bi wɔ hɔ nom yɛbɛbia adwuma kɛseɛ bi a dede wɔn nyinaa wɔn nyinaa wɔn bɛfiri hɔ aha ɛna ɛɛ wɔn reproduction system no nso sesa mmoa bi wɔ ha a wɔn sɛ wɔn pɛ sɛ wɔn mate a Ana ɔmpɛ sɛ ɔmo hyia a. Mɛma no ɔbaa no te bɛɛma no sound ɛna ɔde afolo no. Wote wonim sɛ ɔkra sɛ ɔkra baa sɛ ɔduru time a ɛsɛ sɛ ɔmate a ɔteam paa na ɔde hwehwɛ bɛɛma. Sɛ wa experience bi da. Mmɛma no na yɛ bɛ su aa. Ɛhɛ mmɛma no ɔmo bɛ su ɔmo bɛ ɔbɛ tea mu aa bɛbi aa ɔbaa wɔ bi aa no okɔ village saa na ohu sɛ experience paa wɔ hɔ nom ɔbɛ tea mu aa ɔbɛ su saa aa na otum sɛ ne time aso nti ɔpɛ sɛ ɔbɛ nya bɛma na na ɔmo ɔmo a mate the same way no okɔ ayi ɛɛm ɛpo mu nso aa bɛbi aa ship. Ɛne saa be ɛhaa ɛmo ɛnam bebree ɛntaa nni hɔ because of sound no nti no ahaa nti no wɔn pɛ baabi a ɛhɔ yɛ dinn ɛna wɔn de ayɛ ɛɛ de ameti ahaa deɛ ɛm sɛ me wiase mu aboa a mehu sɛ wɔn fɛre adeɛ kakra no apart from kraman mu ɛhɛn mua no bebree hɔ wɔn wɔn mpɛ baabi a dede wɔ ɛna nhwehwɛmu nso ama yɛate aseɛ sɛ aboa bi te sɛ odwan. Baabi a dede wɔ eh, nantwie baabi a dede wɔ paa no ɔntaa mmoa nu eh, nufu kɛseɛ milk yes ɔntaa nya milk no nufu kɛseɛ no a yɛde yɛ milk no ɔntaa nya bi nti ɔpɛ baabi a din bɛ eh, din wɔ nti na mo sɔfin no. Sɛ yɛyɛ ɔmo yɛ industrial area ɛ wohwɛ Ghana ha koraa anaa Accra ha yɛwɔ industrial area baabi a yɛadi market sɛ aha na yɛde nnwuma akɛseɛ akɛseɛ ɛde bɛ wɔ hɔ nti sɛ ɔmo yɛ ɔmo dede no a ɛhɔ nyɛ residential area but sisi a yɛ man mu ha nom no baabi a industrial areas no wɔ koraa no abɛyɛ residential areas. Wahu? Na baabi a ɛyɛ residential areas no koraa no, yɛde aba bɛyɛ public places. Baabi a ɛyɛ seven, 70 by 100 a yɛde si dan no, sisi a 70 by 100 no, ɛne na yɛde si mosque, ɛne na yɛde si asɔredan. Hɔ, baabi saa no, yɛanyɛ ne sɛ yɛde bɛsi asɔredan. Ɛhɔ no, sɛbe yɛse nipa ntena hɔ na ɛduru anwumerɛ a, ɔnna na ɔnyina home, ade kye a, wakɔ. Na kei wei mentwawa no, ɛyɛ Rwanda, um wɔn president no recently, Kigali, yeah. 2018, um ɛ closee down churches bɛyɛ sɛ thousand one thousand five hundred mu hɔ ɛkɔ ne nyinaa sɛdeɛ woka yi sɛ seventy by hundred churches yi yɛn hanom yi yɛbɛtumi aka sɛ yɛgu nsɔre a wɔyɛ excessive noise anaasɛ pubs and all that no yɛbɛtumi ayɛ saa. You see, Nyakoa, Ghana ha yɛayɛ bi da yɛwɔ mmara assembly bi ayɛ by laws a yɛde ko tia excessive noise. Enti AMA ne EPA no, deɛ wɔyɛ ne sɛ, sɛ obi repɔɔto biribi saa ma wɔn a, wɔn ankasa wɔbɛyɛ wɔn ho investigation na wɔahwɛ noise level no. Wɔbɛba abɛ study area no na wɔahwɛ noise level no, sɛ ɛyɛ excessive a, anaasɛ ɛboro so a, deɛ wɔyɛ ne sɛ, wɔbɛdi kan abɔ wo kɔkɔ. First one, second ne yɛabɔ wo kɔkɔ. Nti sɛ wo gu so na wo yɛ na wo yɛ wo yɛ a, mmara no ne wo bɛdi. Ebi wɔ hɔ a, ɛsɛ yɛde wo bɛto prison bɛyɛ six months anaa deɛ ɛboro saa.
Anaa sɛ Ghana sika no two hundred thousand na yɛatwa de abɔ. Ebi wɔ hɔ no nso a, wo bɛkɔ prison no, wo ba a, woasan ba abɛtua two hundred thousand no a ɛyɛ Ghana sika no. Ɔho, ntsi yɛ a nyimpa no yɛ ahummɔborɔ wɔ yɛn mu, sɛ yɛka sɛ yɛde mmara no yɛ adwuma strict a, nneɛma bebree bɛsɛe ɔman mu. Te sɛ Rwanda deɛ yi, ɔmanpanin no gyinaa ne nan so sɛ yɛmpɛ saa adeɛ no a moreyɛ no. Nsɔresɔre bebree, Ghana ha, AMA, ɛɛ, Van der Poel time, Abosok, ɛyi ɛɛ, Latebia kɔhye ne baabi nsɔrensɔre bebree hɔ nom a, ɔkɔtoto mu. Oko.
Yes, Oko yɛe. Ɔtoto wɔ nsɔresɔre bebree mu. Ɔho, but yɛ maa yɛte mu, wonya kɔyɛ biribi saa a, ɔyɛ ɔbɔnsam, antichrist, ɛna ɔyɛ saa. Ɔho, nti no yɛyɛ adeɛ no a, yɛyɛ a ne yɛ suro. Wokɔ man bebree mu a, Ghana ha se, yɛ mmɔ, eh, eh, mmra no kyerɛ sɛ yɛ mmɔ abɛn rough, rough, rough, rough. Nanso so obi obi kɔware ne yere, kaa no ɔnrɛgyistae, ɔkɔyɛ wedding o, ɔnrɛgyistae, owiei a ɔde ayi ɛ, ne- ɔne ne yere kɔ asɔre, na sare nsi so. Pee pɔn, pee pɔn, pip. Ɛma ha Ghana ha nso no, baabi a, baabi ɛ, nipa a, anaa kaa yɛmma no ho kwan sɛ ɔbɔ abɛn no ara ne s- ɛyi, yɛfrɛ no sɛn? Ambulance. Ambulance.

Ɛɛɛ MTTU, that time na yɛfrɛ no MTTU. Mustapha Garba, wɔn boss baako na yɛfrɛ no Mustaka, Mu- Mustapha Garba. Papa no, mehu no akyɛ sɛ ɔte ase deɛ a. Sɛ ɔte ase a, agya mekyea wo. Ɔkye obi a ɔyɛ wedding no, ɔne ne yere. Yes. Ka- ɔ- Piipɔn, piipɔn, piipɔn, oduru ha na osi hɔ sɛ mommra, mma sɛ menkɔ. Ɔdɔ mo nyinaa na ɔdɔ mo. Sɛ deden mo de kɔ he? Wɔde nea mokɔ yɛ no kakra yi ara bɛn? Mo mia nya ho. Mokɔ yɛ ba mpo a anka saa bere anka mo san mo kɔ ho ntɔkwa. Mo kɔ ho ntɔkwa. Mo mia nya ho. Nti mmara no deɛ wɔ hɔ. Na sɛ yɛde mmara no bɛyɛ adwuma no. But sometimes no, ɛsɛ sɛ yɛ yɛn ara nso no yɛyɛ nnipa. Wote residential area, wotɔ nsa, abɔ eleven, wonim sɛ obiara da. Adɛn nti na wonsesaw nneɛma na wo nso wompɔn bi? Ayɛ a na anadwofoɔ tae ba, last minute foɔ. Ɛha adwen, ɛha adwen. Sɛ ɛmɛ AMA ka sɛ ɔredi mmara no so paa a, anka ɛbɛboa. Nanso no nnipa sɛn koraa na da biara wɔbɛnya wɔn ara sɛ wo deɛ ɛɛm da biara kɔkɔ hwehwɛ sɛ wei ne noise level. Gye sɛ yɛn a yɛte area mu hɔnom no, yɛn a yɛte hɔ na yɛbɛka yɛbɛkɔ akɔka. Nso koraa no sɛ amanfoɔ te sɛ papa wei na ɛkɔbɔ amaneɛ sɛ Eh, wo yɛ dede. Na ɛno koraa no, wo na wo bɛyɛ target. Woanhwɛ koraa a, wo nenam hɔ ara, da koro ɛbɛte ansa wo papa yi, ɔse ɔɔkɔ abɔnten aba, ɔbaeɛ a, ɔkɔɔeɛ a, wamma bio a, eh, ɛha adwene. Nti noise no deɛ, ɛwɔ hɔ. Mmara wɔ man mu ha sɛ, ma yɛ nyɛ dede. Ɛna ɛnyɛ baabi ara na yɛ si, te sɛ deɛ madi ka aka, ɛnyɛ baabi ara na ɛsɛ sɛ wo bue pap, wo si asɔredan anaa mosque wɔ hɔ. Mosque no deɛ until recently no na saa public address system no koraa no na nka bi nni hɔ. Nansen ara na first na nka wɔn deɛ wɔn voice no ara na na wɔn de tea mu. Nansen na wɔn de saa adeɛ bi atutuatua hɔ nom a. Na e e we with ɛyɛ mɛsen akɔ yɛ Rwanda because seesei wɔn na wɔn ayɛ yɛ steady case no. Ɛɛm e e in February a wɔtoto ɛyɛ nsɔre yi mu no. March na wahyɛ sɛ wa banne ɛyɛ Muslims foɔ sɛ ɔmpɛ sɛ obia bɛ use ɛyɛ saa loud speakers no. Yes but countries bebree abra. Countries bebree abra. Yeah abra but you see Ghana ha ma me nka asɛm nkyerɛ wo was it last year or last two years eh Professor Afrimpong Boateng esusuu sɛ ɛnam noise ne adeɛ a yɛyɛ yie nti no anka yɛn nuanom Nkramofoɔ sɔre a, anka wɔmfa text messages ɛnya ne nyane wɔn ho. Wote asɛm a ɛsii kuro mu a? No, they did because ɛna World Bank de wɔn ano bɛto mu sɛ nipa ahe exactly. ɛna ekita ɛyɛ mobile phone. It's just about thirty percent out of your population, thirty point two million no. Yeah. ɛna ekita mobile phone na yɛ nim. You see, yɛ yɛ betumi ahyɛ ase afiri baabi. Okay, yes. Ɔho, yɛ World Bank sɛ yɛ yɛ nipa about thirty three percent. Thirty three percent is a figure. It's enough. Start from somewhere. Nkakra nkakra no ebetumi adu akyiri. First, asɔre a na ɛbɔ ɛbɔ ɛbɔ dɔn wɔ Ghana ha yɛ Methodist ɛne Presby. Presby. ɛna sometimes roman roman mu na na ɔmbɔ asɔre ɔmbɔ dɔn nso ɔmobɔ bi abɛyɛ five minutes na ɔmo abɔ awie this time koraa deɛ nsɔre bebree yɛmmɔ yɛmmɔ dɔn. yɛn nkurase no deɛ wokɔ hwehwe sɛ yɛ wotumi hu sɛ presby. ɔyɛ deɛ yɛbɔ yɛbɔ ɛna mekɔ me kurom sɛ yɛ a adɔm a nam sɛ ɛdi bɛyɛ hundred years nso yɛda so bɔ. Ɔhun, ɔmo bɔ wie a, just draw the. But discipline wɔ nkuraase sen yɛn. Exactly, exactly.
You see, akuraase no, wontumi nkɔyɛ dede wɔ hɔ saa o. Ahemfo no wɔ tumi sene aban nkorɔfoɔ a wɔwɔ hɔ. Nkraha, yɛn nuanom nkrahafoɔ bɛdi wɔn afe na wɔka sɛ yɛabane noise making a, hwan na ɛndi so? Obiara di so. Obiara di so. Asɔre nyinaa di so. Madamfo, eh, asɔrefoɔ nyinaa di so. Wopɛ a challenge hwɛ. Yɛbɛba bɛboro wo anaasɛ yɛbɛsesa wo nneɛma. Madamfo efo, ɔse ɔde mpo na ɔnim o, Thursday no na ɔnim. Ɔkɔɔ kurom baeɛ a, ɔbaeɛ na yɛasesa n'ayi nyinaa. Sɛ ɛnnɛ na yɛhyɛ no ɛba no ayi noise making no, ɛhyɛɛ aseɛ. Ɔkan kan kan kan sika a ɛgyee no no, na ɛnyɛ sika ketewa. Ɛno deɛ, yɛ traditional authorities no deɛ, yɛgye wɔn di paa. But ɛba sɛ aban asɛm deɛ a, na akɔyɛ NDC, NPP. Deɛ na na woka no sei no, na obi nso so argument ne sɛ, adɛn na yɛmfa mmara no, sɛ yɛhyɛ mmara no saa a, yɛmfa mma yɛn ahemfo na wɔn nhwɛso mae, because ɔhemfo no deɛ wosuro sɛ wobɛ wobɛyɛ yie, bɛtwa wo asu anaasɛ yɛtwa biribi Wonim sɛ yɛwɔ unwritten laws wɔ hɔ. Yɛwɔ mmara bi wɔ yɛ traditional authorities no mu a, yɛntwerɛe deɛ, nanso yɛn nyinaa nim sɛ ɛwɔ hɔ. Ɛno no wɔbɛtumi ayɛ, but wode tumi no nyinaa kɔma wɔn a, ɛyɛ a na ɛha adwene. Wode tumi no nyina. Nneɛma bi wɔ ha sɛ yɛ constitutional rule. Wode kɔmaa ɔhene sɛ ɛɛm ɔsɛ ɛyɛ me deɛ menhu sɛ obi ahyɛ daa challenge traditional authorities ne da. Menhyɛ daa hu yɛ. Nansan sei ɔsɛ ɛyɛ yɛ kan wɔ ha sɛ ɛɛm sunyane ɔbaa hemaa ne ɛwuyɛ no. Ɔmo ɛsɛ ɛma akora bi ankɔ school. Nso nti akora bi ankɔ sukuu. Ɛ traditional authority foɔ mmra. Ɔho. Na mmom no, sɛ ɔkɔ yɛ biribi sɛ aban sɛ ma mo nkɔ sukuu adɛn a ɛsɛ ɛyɛ sɛ ɔhemaa bi awu nti ma yɛ nkɔ sukuu a, na nka amanfoɔ bebree nte ase. But ɛnam sɛ mmra no firi traditional authority so ɔbaeɛ no nti no, ɛtumi yɛ adwuma. Nti deɛ yɛpɛ akyerɛ ne sɛ yes, ɛsɛ sɛ yɛdi mmra. Assembly biara ɛsɛ sɛ wodi mmara so. Me wokɔ me area mu sei a, sɛ November, next month, yɛ yɛ mo se yɛkɔto nsuo no a ɛwɔ hɔnom no, yɛkɔ akɔto tanɔ mu. Yɛkɔma tanɔ no aduane. From eh, January a yɛdua baayerɛ no ɛbɛsi saa bere yɛntu baayerɛ ɛwɔ me me me me community mu. Yɛhu sɛ watu baayerɛ de ba fie a, watu mmara.
Ɛɛ, wontumi ntu.
Wontumi ntu, efisɛ ɛsɛ sɛ yɛkɔma nsuo no, Tanor no, River Tanor no, yɛkɔma no, bayerɛ no bi di. Ɛka sɛn? Ɛka sɛn? Ɛka biribi paa. Bayerɛ no bi di, after that no, nnawɔtwe mmiɛnsa ansa na yɛahyɛ fa no, ansa na wɔatumi atu bayerɛ. Ne, wonim. Na nsuo no adidi awie. Na nsuo no adidi, wonim saa? Wonim adeɛ ma wɔyɛ no saa? That time na bayerɛ no mmɔɔe, nti yɛmfa nkɔm ntu bayerɛ. Sɛ kɔm di me nti no baayerɛ no rɔrɔrɔ no na wakɔtutu. That time na baayerɛ no afei na ani no ayɛ fa ɛyɛ fanfan aa ɔho nti ɛde baa ntosoɔ a ansa na ne nyinaa yɛ nneɛma a na mpanimfoɔ mmara wɔ haa strategy a na mpanimfoɔ no yɛ wɔ hɔ a na wɔtumi hu sɛ obiara bɛtumi adi adi mmara so. Nti yɛ traditional authorities no deɛ ɔmo kaa yɛtie na aban deɛ no na da biara wokɛkɛ sɛ yɛwɔ democracy. It looks as if we don't believe in our institutions ɛno nti na mban aban sɛdeɛ woka yi sɛ ɛɛm yɛahenfo bɛtumi akasa ne yɛdi so but institution ɔmo a ɔmo da yɛ ano government ɛɛm ɔmo bɛhyɛ mmra ne yɛn di so no yɛn na yɛ lose trust in them anaasɛ ɛyɛ institutions no so na entumi enforce laws. Nyako a mmienu no nyinaa, institutions no ne ɛne nnipa no nyinaa, yɛaso yɛ den. Nso Obama baa ha Ghana no, ɔse we don't need uh, strong men, we need strong institutions. Institutions. Institutions no bɛhɔ hɔ. Na sɛ nnipa no a sɛ be mmara no yɛde hwɛ wo so no woyɛ w'adwene sɛ wonni mmara no so a, Oh, you see, s- system no work wɔ baabi bebree, especially aburokyi nse. Sɛ ɛnɛ na yɛahu sɛ buroni, sɛ woyɛ noise ɛwɔ ne fie dɛ- ɛ- ɛdan akyi ɛnɛ, wowɔ hɔ nom a na wafrɛ, ɔbɛfrɛ police. Ɔbɛfrɛ police. Nti Ghanani a ɔne ɔte hɔ nom a onim sɛ yɛnyɛ dede wɔ hɔ nom no, Ɔbɛdi mmara no so. Ɔba fie deɛ a, yan yan fie, fie ne fie, ɛna ɔbɛtumi ayɛ deɛ ɔ, ɔ, ɔpɛ biara. Ɔho, but ɔkɔ aburokyire ɔhɔnom a mmara no yɛ adwuma no deɛ a, ɛne deɛ ɔnyɛ. Nti institutions no deɛ ɔhɔ, environmental, eh, wohwɛ ɔmo act no a, noise pollution ne ayi nyinaa no, ɛwom. Ɔho, ɛwom, AMA, ɛwɔ ɔmo mmara mu sɛ ma yɛnyɛ dede, ne nyinaa wɔ hɔ. Ne nyinaa wɔ hɔ. Nanso, sɛdeɛ nnipa dasani bɛgye atom sɛ meyɛ ma me nua nso ho atɔ no no no, ɔnyɛ. Wokeka nso a, ɛyɛ, ɛyɛ, ɛyɛ, ɛyɛ twɛdeɛ a ɛhyɛ, ɛhyɛ ntoma mu. Enti, institutions no deɛ, wɔbɛyɛ, wɔbɛyɛ wɔn adwuma. Sɛdeɛ yɛse ayi, ɛɛm. Wokɔ wobɛyɛ wo galamsey ansa na ebe ma search for galamsey no ɛsɛ ɔkɔgye permit from yipa hɔ ne ade ade wobɛ deɛ ɔbɛteɛ no sɛ nipa no wobɛkɔ na ɔtu ɔtu galamsey no ɔho ɛnso nye da biara na environmental ɛyi fɔ no yipa no ɔbɛtumi akɔ wira mu ne nam wira mu ahwehwɛ baabi a yɛtutu galamsey. Na ɛno kee woka ne saa a edwuma a yɛde ahyɛ wo nsa deɛ Aborɔfo yi, nea enti a wɔtumi ma laws no yɛ adwuma ne sɛ, you see them sɛ polisifoɔ nam baabi biara. Obi a ɔyɛ n'adwuma biara ntena office. But yɛdeɛ no yɛ office adwuma na yɛyɛ. But the job dey ground. Wonim ade baako, Ghana ha, wɔn a mepɛ wɔn asɛm pa ara ne stop work, produce permit foɔ. Ahaa ndɛ ndɛ ɔmo deɛ anadwo nyinaa ɔmo nam. Mese ɔmo deɛ mennim kwan a ɔmo fa so na me meyɛ mmoa menhunu ɔmo da deɛ nanso adeɛ bi a structure bi a ɛyɛ yɛfrɛ no sɛn ɛnyɛ approved structure biara no wobɛkɔ adwuma wobɛba na ɔmo atwerɛ ho Wohu ɔmo nso so? Mehu ɔmo nso da mehu ɔmo area mu a mennim mehu ɔmo da nso woyɛ dɛn wobɛba na ɔmo atwerɛ ho na ɔmo kɔ produce permit. But you see, wɔn nso flaw kakra ne sɛ, produce permit permit no akyiri nyinaa no, wobɛhu sɛ na development no rekɔ so. Sɛ no no, development no rekɔ so. Sɛ we are not, me deɛ mehu ne sɛ it looks as if sɛ we are not disciplined. Yɛgya yɛn ara ma. Ɛno ara na na meka yi.
Yɛayɛ deɛ yɛpɛ ara ma opanin yɛ deɛ ɔpɛ, akwadaa yɛ deɛ ɔpɛ. Um, someone said Ndura sɛ yɛn mpanimfoɔ a ɛreba elections ahodoɔ no kita microphones, speakers akɛseɛ na ɛde yɛ dede.

Ɔnyɛ dede bi saa. Obi te sɛ Frimpong Boateng sei paa sɛ ɔbɛkɔ campaign na ɔreyɛ dede deɛ. Yɛwɔ binom wɔ hɔ a they believe in it. Na yɛwɔ binom wɔ hɔ a wɔn deɛ ɛn ɛnhyɛ da mfa wɔn. But you see what we have to ask ourselves sɛ, ɛna me sɛ ɛyɛ ɛyɛ noise yɛ dede a yɛmpɛ. Obi a ɔkɔ club no, deɛ ɔwɔ inside no dede no ɔpɛ. Tie no yie o, ɔpɛ wo a wote wo fie no no, ɔno no wo na wo mpɛ dede no but ɔno deɛ nti yɛmfa no sɛ campaign grounds deɛ wɔn a wɔte hɔ nom no wɔn deɛ wɔbɛpɛ but ɛnsɛ sɛ ɛha obi a ɔno ɔte area mu hɔ nom a ɔno deɛ mo mo anigye a mo gye yi Ɔmfa no ho, na mmom no ɔno mmom na ɔbɛ suffer the effect. Yɛbɛtumi a create environment bi a ɛse noise free, ɛha no noise zone. Oh yes, yɛwɔ baabi bebree, yɛwɔ baabi bebree. Ɛwɔ yɛn Nkran ha. Yɛwɔ Nkran ha. Bobɔ bi kyerɛ me.
Ɛɛ me me I have forgotten the name of the church. Ɛwɔ Fadama. Wohu sɛ predominantly Fadama yɛ Muslim dominated community and this very beautiful church wɔ hɔnom a ɛyɛ sound proof. Wonam hɔ a wonte sɛ ɔmo bɔ hwee nso wowɔ outside wohu sɛ nipa asa nipa asa but wonte sound biara wonte sound biara wɔ abɔnten nti deɛ me me anka mɛ suggest ne sɛ baabi te sɛ asɔre dan mu a da biara yɛ dede ne ade no anka yɛn nyinaa no yɛnyɛ biribi sɛ yɛbɛtumi anya sound proof sɛ nyɛ sound proof koraa nti na yɛyɛ biribi sɛ Ɛnyɛ wokɔ Awoshisi a yɛwɔ baabi a nsɔre ɔmo hyɛ da demarcate the area for asɔre nti about Awoshi yɛwɔ baabi a wɔfrɛ no Calvary asɔre about eight eight churches about eight churches ɛna ɛwɔ ɛbɛbo koraa mpo ɛna ɛwɔ saa bepɔ no so. Ɔmo create for asɔre. Nti woyɛ dede koraa no a, it is within that ahan, that area no ara. Nti sɛ community biara mpo tumi yɛ biribi saa koraa a nka ɛyɛ. Ɛna we should also learn to use one room for church services. One building. Na sɛ ɛyi community no sɛ Roman foɔ ɛna ɛna ɛbɛyɛ ɔmo asɔre wɔ ha ɔmo kɔ a Pentecost foɔ abɛyɛ wokɔ aburokyire a saa oh yɛ circle ha circle ɛdan bi wɔ ha nom nkramofoɔ ne Roman ɛyi foɔ eh, Christians nyinaa yɛ asɔre dan wɔ mu ɔmo yɛ asɔre wɔ mu the same room circle ha yi a obi a onim biara. Nti na anka ɛyɛ asɔre ɛhwanhwan ɛhwanhwan mi mmɔ din. Oh wokɔ aburokyire a yɛ hire adan ɛdan de yɛ asɔre. Woyɛ Pentecostfoɔ ba a, bɔ tss a, Pentecostfoɔ abɛyɛ wɔn deɛ kɔ. Ɛɛm, between ebi a eight, nine, na asɔre wei aba abɛyɛ ne deɛ kɔ. Asɔre a wɔn nne permanent structures, that is what they do. Ahaa, that is what they do. Nti no, wɔn nyinaa no bɛtumi aboa, ɔho. Wei nyinaa bɛtumi aboa. In as much sɛ yes, woresom Nyame, wobɔ wo nsam, woreyɛ deɛ wopɛ no, ɛsɛ, ɛnsɛ sɛ obi, na me, me, me boss bi a na ɔkyerɛ press law ka kyerɛ sɛ, your freedom of swinging your arms no ends where my nose is. Ɔho. Ɛno mma wo freedom sɛ ɛsɛ sɛ wotiatia obi so. Anaasɛ wofrɛ Nyame, wobɔ mpaeɛ ama Ghana. Nti obi wɔ hɔ a ɔte baabi, ɛha no. Ne baabi yɛ no ya, n'akoma bi yɛ no ya ma ɔpɛ nna kakraa bi. Na ɛnam sɛ wo deɛ wo sɛ wobɔ, woyɛ w'asɔre nti no, woyɛ dede de aha saa nipa no a, ɛ, ɛ, ɛha, Nti ɛha. kee wo yɛ, yɛ mmerɛ no nti, ɛɛm, nea mɛbisa ne sɛ, sɛ wɔ bi a, ɛɛ, nnɛ woakyerɛ yɛn sɛ ɛyɛ AMA ɛna EPA ɛna ɛhwɛ so, nti ɛɛm, question a obi bisaa yɛn ne sɛ. Sɛ mehu paa sɛ dede a amanfoɔ pubs eh, wɔn a wɔyɛ gorge wo, ɛyɛ motofoɔ wɔn a wɔsiesie Ne nyinaa nneɛma ka ho.
Yes. Ɔhu sɛ motofoɔ no, what they do ne sɛ, nam- ɔmo yi- ɔmo yi eh, silencer no fi hɔ. Yɛwɔ adeɛ bi a yɛfrɛ no silencer. Silencer. Ɛtra- Ɛtare moto no ano ma ɛnyɛ ɛno dede. yɛtɔ de hyɛ anaasɛ wotɔ moto no Mo- Wotɔ moto no a, ɛbi wɔ mu.
Nti na wotɔ moto a, ɛnyɛ tototototototo. nti wɔn ara na wɔn Ɔmo ara na ɔmo yi.
Okay.
Aha, ɔmo ara na ɔmo hyɛ daa ɔmo yie na yɛ totototototo ne nyinaa no yɛ yɛ yɛ ɛyɛ ɛyɛ ɛwɔ yɛ mmerɛ mu sɛ ebetumi akyew. Kaa obi a wofo trɔtrɔ ɔtumi bɔ n'abɛn te sɛ de ambulance pepepepe taxi driver pepepepe yɛkɔ yɛwɔ countries bebree hɔ nom a yɛmmɔ kaa bɛn Wɔ abɔnten saa. South Asia is it Nepali or Napali or something yeah ɔmo ba bɛ di ɛyɛ new year no they took it upon their selves sɛ yɛpɛ sɛ yɛ surprise yɛ amanfoɔ nti. Ɔmo baa ne ɛyɛ horn because ɔmo behu sɛ mepɛ sɛ me kyea wo koraa kee me tumi bɔ abɛn pepepepepe tumi de kyea wo m'ani gye sɛ ebi a me team bi ahyɛ a me tumi de horn si so a bɔ a first na na kɔtɔkɔ hyɛ ha so no da bi a na ɛbɔ abɛn so so tumi hyɛ ɛyi kɔtɔkɔ no ha tumi yɛ bi saa no we never say die sɛ w'ani gye saa no a tumi bɔ pee and that was what. South Asia they did and besi ɛnɛ no yɛwɔ baabi wɔ hɔ a noise free zone yes you can't do anything ɛyi eh, like that. ɔnsɛ Ghana ha yɛ bra ɛyi deɛ yɛn yɛfrɛ knockout no mm. firecrackers yɛ ban ne yɛ oh, oh, ɛyɛ mmerɛ mu sɛ yɛ ban ne Nso. Ɛfa yɛ smuggle de ba UK. Ɛna wei nso deɛ this time nso deɛ no ɛto akɛseɛ akɛseɛ paa o. Boom! First deɛ no deɛ na yɛ nkete nkete bi na tɛtɛtɛtɛtɛtɛ. But this time deɛ ɛto te sɛ otuo, ebi to bɛɛ five times, six times. Nso yɛyɛ, yɛn nyinaa nso nim sɛ ɛnyɛ ade papa, yɛaban no wɔ kurom ha. Nso. Ɔho, ɛyɛ nipa naa yɛn su o, ɛyɛ yɛ su, yɛn nyaa yɛ suban.
Yoo abusuafoɔ ehm noise pollution ho asɛm ara na yɛreka no, yɛn ara yɛ suban. Na na Kay, ma me bisa wo asɛm baako ansa na mede ahoma no atom zero five zero zero one zero one zero one zero me hyɛɛ aseɛ no me kae sɛ wo a wo di w'awoda biara wo birthday no Ghana pono abue ehm Friday Nyankopɔn yɛ adom a maakye dwumadie so Wobɛtumi afa ha na woaba abɛgye cake fɛfɛɛfɛ. Na ansa na no, mɛpɛ sɛ mɛhu sɛ wo birth cert, wofrɛ a, eh, wo din ne wo birth cert, eh, wode bɛka ho na woaba ama mɛhu sɛ ampa ɛyɛ wo birthday na woabɛgye cake fɛfɛɛfɛ from Daily TV and my heart are blessed na ɛresponsor yɛ sa. Woabɛgye na wode kɔ ke. Okay, na mese, eh, ansa na mɛbue ahoma no atom no. Ahoma no deɛ ɛda so a nti wobɛtumi afrɛ. Sɛ mehu saa dede yi a ɛkɔ so a, Hwan a mo paa na mɛtumi adɛre te sɛ ha mekɔ repɔte to a wɔmɛtumi ayɛ biribi ama no You see, and the solutions.
sɛ yɛhwɛ a, nipa no sɛbi sɛ ɛwɔ wo community mu koraa sɛbi ɔnyɛ wo tanfo. Obi wɔ ha a ɔde ne fie a ɔne ne n'abusuafoɔ da mu no, efiada biara na ɔde ayɛ ayi ɛfrɛ no sɛ all night center. Bɛyɛ dede saa. Nti deɛ ɛsɛ sɛ woyɛ no sɛ sɛ wobɛn no a wobɛtumi aka sɛ oh agya W'ade yi deɛ, ɛyɛ a na ɛha yɛn. Ɔnhu ɔbonsam.
Oo, ɔbɛhunu sɛ nokorɛ no, wo deɛ woaka nokorɛ no. Agya, w'ade yi deɛ ɛha yɛn. Ɛtɔ so baako, woasan aka bio. Ɛtɔ so mmienu, woasan aka bio. The nearest place a wobɛtumi akɔ ne sɛ, kɔ district assembly hɔ anaa municipal assembly kɔbɔ wɔn amanneɛ. District Assembly. So ɛhɔ na municipal assemblies no, municipal assembly, this assembly, anaa metropolitan assembly biara. Community, is this time sɛ wɔn akyekyɛ kyekyɛ. Ɛho nhia sɛ wofiri La Paz a wobɛkɔ AMA akeka because abɛka wɔn wɔ municipal assembly bi wɔ hɔ. Nkɔ Njame, wei nyinaa wobɛkyerɛkyerɛ ani na mefa kɔ yɛ baba na wɔabobɔ sa akyerɛ wɔn. Hello, good evening. Hello, good evening.
Hello. Mepa kyɛw, me wura, yɛfrɛ wo sɛn?
Mpakyɛw yɛfrɛ no sɛn wɔ kasa fi La Paz? La Paz yoo umm yɛn nkɔmɔ no na apɛ sɛ ɔde w'ano to mu kasa ma me. Aane nea nea mo ka no deɛ ɛyɛ nokorɛ paa nea mo ka no ɛyɛ nokorɛ na me nso me nsusuiɛ kakra ne sɛ woahu sɛ sɛ wohwɛ aburokyire wɔn mmra no a yɛhyɛ mmara no na wɔanni so a, mmara no ne bɛdi. Nti adi nti na mmara no wɔ Ghana ha na yɛahyɛ sɛ yɛse nnɔkase tue yi ma yɛmfa mma. Ɛnso nso wonim sɛ nnɔkase nnɔkase tue yi sɛbe sɛbe sɛbe o, ɛmfa ewiem ansa aba Ghana ha. Ɛfa yɛn ha bɔ ɛna ɛsan fa yɛn eh, baabi a ɛsɛ ɛfa ansa aba Ghana. Ɛnyɛ nipa na ɛte so wɔ no. Ɛnyɛ sɛ sɛ ɛma nankasa na ɛnyɛ adwuma. Nti yɛahyɛ sɛ yɛmfa mma a, ɛsɛ sɛ ɛba. Nti metumi ato a mɛka no no. Iyo, meda ase me wura.
Meda ase paa. Ke yɛ mmara no na ɛnyɛ adwuma. No, you see, baabi te sɛ ɛɛ India sei. Court na ɛban ne fire crackers. Ɛna abɛn a yɛbɔ yi ne adeɛ nyinaa no. Ɔmo ɔmo court na ɛban ne yɛ. Ghana ha, obi betumi de akɔ court ma yɛaban ne biribi. ɔho oh, really? yeah. oh yes of course of course ebetumi abaa ne biribi nti sɛ mesɛ yɛ a mhm.
me particular sɛ me ha me no mhm. metumi de atam de akɔ court environmentalist betumi as pie ha de betumi adi kan alɔbi de afa parliament ɔho ɛma yɛ yɛ wurawura mu ara ma yɛ de akɔpie baabi sɛ yɛagye atom sɛ wei yɛnyɛ no wɔ ha wei yɛnyɛ no wɔ ha ebi ne saa knockout deɛ yɛ a yɛyɛ yi

Yoo, mepa kyɛw bɛtumi akasa. Yoo, na nea mepɛ sɛ mebisa ne sɛ, mesrɛ bisa o, yɛn mpanyinfo no ɛyɛ a ɛyɛ a wɔn tu kwan anaa?
Ɔse hwan mo? Yɛn mpanyinfo ayɛ a wɔn. Ayi wɔn tu kwan, wɔn tu kwan. Wɔn tu kwan o. Ebi sɛ nneɛma bi kɔ so wɔ ɔman yi mu a, wɔbɛka sɛ yɛn mpanyinfo, ministers, no wɔn ntu kwan. Ɛyɛ asɛm o. Because nneɛma bi kɔ so bebree a, ayɛ nwanwa wɔ ɔman yi mu. Mmara, yɛn fa mmara nyɛ adwuma. baabi a yɛnsi patricia na minista ankasa akɔtɔ asi patricia wɔ hɔ. Na wobɛyɛ dɛ aka kyerɛ obi sɛ ɔresi patricia wɔ hɔ. Enti sɛ mmara no bɛyɛ adwuma a, egyina mpanyimfo no a ɛwɔ soro no so, na yɛn kwan a yedi akyi nso no, yɛn nso yɛdi akyire. Meda mo ase. Medase me wura. Like I said sɛ leader by example. Wɔn ankasa nam ne dede. Wɔn ankasa nam ne dede ke. Nkran ha sei, baabi a ɛɛm nhwehwɛmu akyerɛ sɛ wɔtaa yɛ dede paa yɛ Spintex Road. Abeka Sa. Abeka La Paz, um, Dansuma, Oh, Dansuma.
Dakuma, da, Dakuma Zongo, Aha. ɛna Latabi Ɔkɔhye, mm. New Boy, New Boy mm. Town, ɛna Fadama. Ɛyɛ baabi a nkranhan anhwehwɛ mu akyerɛ sɛ wɔn yɛ dede paa. Bɛm sɛ research yɛ wɔn yɛ yɛ akyɛ. Awosi ka ho paa. Awosi market. Awosi. Madina, fa Madina ka ho. Mepa kyɛ. Ose osu no ɔho.
Hello, good evening. Mira, mepa kyɛ. Hello, good evening.

Christian mu Christians no, wɔn Christians a ɛyɛ a na ebi yɛ dede a, ebi yɛ dede ara kyerɛkyerɛ ɔnni sɛ ebinom nso a ebi anadwo a ebinom adeda wɔho. Ebi a ebi a wɔatie sisɛm sɛ nso ebi a panyin bi atie sisi akasa sɛ yɛnkɔ bɛn ne Wubehu sɛ diadesɛm no yebesi no ɛbɛka afa nkyerɛe a na nokorɛ deɛ ɛda hɔ a bɛtumi ka yɛ ya na sɛ ɛyɛ a yɛmfa mmara bi nsi hɔ. Wahu? Ɛno na ɛyɛ ahomete. Ɛnde Muslims yɛnim sɛ yɛn nyinaa sɛ ɛtumi yɛyɛ Muslim first na yɛmfa mic ɛnyɛ na ɛsɛ sɛ nti no wobɛfrɛ team na wo nkurɔfoɔ no ahu sɛ sɛ masom sɛ yɛkɔ akɔsom Nyame. wɔ ho ɛno na ɛyɛ yɛn yɛ ɛɛ yɛ ɛɛ gyisɛ yɛ bɛ mo so no yɛ nso yɛn na afei bɛ hu sɛ asɛ bi bɛn bɛn yɛ wɔ yɛ paak ɛwɔ ɛbɛn titi ma esi bi bi bi a wɔn yɛ a ɛnyɛ ize bɛ ntumi ka ɛɛ nyamesom na ɔso ɔso wɔ ho ntumi nka ne sɛ ebi a nyamesom na yɛn nka ne sɛ ɛyɛ a yɛn nyɛ dede. Tia mmara ntia obi. Akoa sɛ yɛ wɔ yɛ bible mu ne koran mu ɔmo ka yɛ se ebi wo sɔre anadwo se mo bɛɛ sii anaasɛ ɛkyerɛ saa wo bɛ yɛ asɔre wo bɛ bɔ mpae no ma nyɛ dede ma nyɛ noise ara ma obi bɛ su sɛ ebi asɔre sɛ ɔmo bɛ bɔ mpae ato nkyerɛ nyame nso no ɛyɛ a na nokorɛ ka no ɛɛde Ɛyɛ den paa. Baabi a moka no deɛ, sɛ mpanimfoɔ mode bɛyɛ adwuma deɛ a, ɛnneɛ mo nso monni kan paa na momfa nyɛ adwuma. Mofrɛ mpanimfoɔ, monhwɛ nhyehyɛeɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛte aseɛ. Yɛn nyinaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛ, yɛn mpanin bi tumi bɛka a, moakɔfa tan bi ma Yɛate. Saa panyin no, Saa. nso meda ase.
Yoo, me nso Nti. meda ase paa. Woyɛ obi a ɔtae frɛ. Da koro, mɛkyɛ wo cake, woate. Ɛhɛn, Ɔ- na ɔ- wo- ɔtae ɔnni- ɔnni ne birthday nnɛ. Ɛɛ, na wodi wo birthday aka mekyɛ wo cake, sister. Ɛɛ, ɛɛ, a- a- a- is it a- Atikɛ? Ɔyɛ- Ɔyɛ Muslim. Nti, ɛ, mepaakyɛw, ɔyɛ a na ɔtae frɛ yɛn papapapapapapa. Da koro mɛkyɛ wo cake paa. Mɛ- Mede bɛbrɛ wo La Paz. Ɛno no research no kyerɛ sɛ ɛhɔ yɛ baabi a dededede wɔ hɔ paa. But you see, sɛ wei nyinaa no yɛbɛtumi atu ase a anaa yɛbɛtumi abrɛ no ase a, ɛsɛ sɛ mmara no yɛ adwuma. Because sɛ mmara no deɛ bebree wɔ hɔ, adeɛ biara ho mmara wɔ hɔ. Adeɛ biaa wɔ hɔ a ɛnyɛ ade papa biaa ho mmara wɔ hɔ. Ɛnti nti yɛn kɔ mbra yɛ ne nyinaa wie a te sɛ Ghana eh yate apansam yi nyinaa yɛn sɛɛ yɛ koraa deɛ Dabi dabi but dabi eh dabi dabi mmra no na ɛnyɛ adwuma nti na yɛ Ɛhee akonkɔn hɔ ɔho saa no. mɛse UPA hɔ wokɔ sisi a ɛbɛka sɛ nipa ɛwɔ hɔ sua. Nnipa wɔ hɔ sua. Ɔho. Nti, si mmara no, sɛ ɛbɛyɛ yie a, baabi a mmara wɔ biara no, yɛ sɛ akyinnyeɛ nni hɔ. Sɛ mmara no bɛyɛ yie a, ɛsɛ sɛ yɛn ankasa no yɛsesa yɛn su ne yɛn ban. Ɛnneɛ deɛ waba sɛ wo, wo, wo, wasi kanehyi pɛ, wonya si yɛ ara pɛ, obi ɛreprikyi wɔ hɔ, dede wɔ hɔ saa ara, ebi korɔ so road, dede wɔ hɔ saa ara, na kaa bɔ amanfoɔ so abɛn, pepe, pepe, Mihua no dede wɔ hɔnom a nnipa atwa mu a ɛnsɛ sɛ nka saa ade ɛyi no si hɔnom a ɛsɛ sɛ because baabi a station wɔ biara no nnipa twam na wode w'adeɛ yi wo megaphone ne w'adeɛ yi aba bɛsisi hɔ ɛna woyɛ dede woyɛ dede awɔsi ma awɔsi area mu baabi a bus stop wɔ biara saa adeɛ no bi ɔdede da biara moto ne car ɛne ɛbɔ ɛbɔ ɛbɔ nnipa wɔ hɔ Ɛyɛ mu hɔ a no, yɛfrɛ yɛn ho Kristofo o, nti yɛbae sɛ yɛbɛsɛe nneɛma anaasɛ yɛbae sɛ yɛba bɛyɛ no yie. Ɔho, ɛy, woanhwɛ yie no, ɔte sɛ deɛ yɛka antichrist, yɛbɛka sɛ owe deɛ ɔtaa Kristofo anaasɛ. Nti, deɛ adeɛ baako no sɛ, sɛ ban no yɛ adwuma a, anaa mmara no yɛ adwuma a, ɛbɛboa yɛ. Ɛna yɛn nneɛma, yɛn adwuma bebree nso wɔ hɔnom a, yɛntumi mbuilde sound proof Wahu? Baabi te sɛ ɛ, machine yɛde se sekan yi, na sɛ bi a wabobɔ ɛɛm ɛ, Kiosk bi kiosk kakra. bi, ɛ, ɛnyɛ table mpo, at least biribi a wode nneɛma bɛfa mu a ɛbɛ, ɛbɛ reduce noise no kakra de ama, nyɛ sɛ wobɛbue ato hɔ saa ara na bɛ reduce noise no kakra de ama yɛn. Ɛna me, ɛ, industrial, ɛyi, ɛ, ɛyi, ɛ, ɛ, yɛfrɛ no sɛn, companies ne adeade no deɛ, Ɛsɛ sɛ yɛ yɛ site no wɔ baabi a at least dede no nti no nnipa bebree ɛntumi nnya effect of the noise pollution. But yɛ den a na ekuro no nso ɛrekɔ akɔto no. Ekuro no rekɔ akɔto no no yɛma yɛnyɛ demarcation in such a way sɛ nnipa ɛdan ɛmbɛn baabi a machines akɛseɛ akɛseɛ akɛseɛ ɛwɔ no. Aha nti ne nyinaa no ɛsɛ sɛ ne nyinaa tumi yɛ adwuma but basically anaa deɛ ɛhia paa ne deɛ ɛne sɛ mmara a ɛbaa ne noise pollution no yɛma mmara no ɛyɛ adwuma na obia a ɔbɛfo mmara no biara no ɛne no ɛdie. Kofi Anwumerɛ meda wo ase papaapa Ghana pono abie wa educate yɛn eh me nua Kofi Tewia ne ne wɔde yɛn afa mu yi, me me ho afɔ. Ɛwɔ sɛ meyɛ edini. Ɛwɔ se ɛwɔ sɛ yɛdi mmara so. Discipline, ne nyinaa boils down to sɛ yɛbɛyɛ discipline. Na institutions akɛseɛ no nso so, ɛwɔ se yɛnya mo mu gyidie. Na yɛnya mo mu gyidie no a, reforms, I mean anything that you bring on board, yɛbɛhunu sɛ ɛyɛ reform and yɛbɛ abide by the laws. Enti yɛbɛsrɛ institutions akɛseɛ sɛ monsɔre na monyɛ adwuma na Ghana Ahh me kame ayɛ sɛ there's no law but we have beautiful laws here in Ghana. Mede aseda kɛseɛ ɛrekɔ ama wo a wo hwɛɛyɛ na mannya dɔfoɔ bi amfa me me cake no amma no but kyena no mɛsan ayɛ ayɛ ayɛ vetting no ahwɛ sɛ Nti manya nipa baako n'adamfo bi afra bɛdi ne birthday ɔkyena ɔmfrɛ no sɛ ɔmfrɛ Ae w'adamfo bi bɛdi birthday a ka kyerɛ no sɛ ɔkyena anɔpa anaasɛ ɔkyena awia Ghana pono yɛtena ase a wobɛtumi afrɛ Mewɔ cake wɔ hɔ a efi my hands are blessed mpɛ sɛ mede kyɛ ara kwa. Mepɛ sɛ mede kyɛ wo na wokɔdi cake na wo body no nourish fine ɛma yɛn. Na wo nso so di adanseɛ sɛ my hands are blessed. Ebia na wo nua bi wɔ fie a ɔpɛ sɛ ɔsua adwuma yɛ a, na wodi wie a, woatumi akamfo ama wɔ biribiara. Afei nso so. midi hmm mepɛ sɛ eh mede aseda kɔma ɛyɛ me sponsors ɛyɛ Onga ɛna Tasty Tom Mix and Daily Water Daily Water ɛna ɛnɛ wɔ biaa agye abosoɔ Nyankopɔn wɔ nhyira wɔ nte nanim nkyerɛ wo na ɔnyɛ wo kɛseɛ deɛ ɛnyɛ mma wɔ man Ghana no Mepa kyɛw a ɛnyɛ na wo ka ho bi, me ka ho bi ɛna yɛbɛtumi ama Ghana akɔ n'anim. Me din de Maame Nyarko a me ne me nua Kofi, Kofi na wabɔ wo deɛ na me bɔ ma wei deɛ ɛnyɛ match de w'ani asi ti ah te sɛ w'anya ne program ɛti no wa wa wansoa but ɛyɛ Kofi Boate eh ei ɛnɛ Kofi Boate Kofi Boate me gyama obi sɛ ɔbɛware me ɛfɛ no Kofi Boate Kofi Tewia ɛna me ne ne tena ase ɛkyerɛkyerɛ noise pollution yɛde nkɔmmɔ yi yɛnfa nso ha yi a. Yɛbɛyɛ ho biribi until sɛ we see changes or reform wɔ ɔman Ghana mu. Yɛma mo nyinaa adue ne onum. Yɛakra obi biara.